Kia ora whanau, nau mai, hoki mai ki tōku reo. Ko Raimona taku ingoa. Kia ora koutou katoa, ko Raukura taku ingoa, welcome to Tōku Reo, the TV show that gets you learning te reo Māori at home. That's right e hoa mā, and if you were watching yesterday you'll know what we're going to cover today, asking where someone's home is, kai hea tō kāinga. As well as a recap on that grammar point, we're going to have a look at the words that were in our kupu hou section yesterday, and we've even got some new exercises

Ko Anthony tāna tamaiti. Who is your father? Ko wai tōu matua? Who is your daughter? Ko wai tāu tamāhine? Who is your daughter?

Changes to Ko wai ōu tīpuna? Who were your grandparents? Ko wai tāu tamāhine? Who is your daughter? Changes to Ko wai āu tamāhine? Who are your daughters?

Tēnā koe. Kia ora.
Can you please take me to the marae? Ai, kei te pai.
Oh, I see your last name's Wihongi. Nō te Tai Tokerau koe? Ai.

Take a look at these. Who are your parents? Ko wai ōu mātua? Rāwiri and Tama are my nephews. Ko Rāwiri rāua ko Tama āku irāmutu. Who are your grandparents? Ko wai ōu tīpuna?

Kei hea tōu kāinga? Kei hea literally translates as where is or are. We use tōu for your and kāinga means home. Kei hea tōu kāinga? Tō can also be used to mean your. Let's have a look at some examples to refresh your memory. Kei hea tōna kāinga? Where is her home? Kei Ōtepoti tōna kāinga. Her home is in Dunedin. Kei hea tōku kāinga? Where is my home? Kei Aotearoa tōku kāinga. My home is in New Zealand. Kei hea tōu kāinga? Where is your home?

Could you take me home please?
Ai, kei te pai. Kei hea tō kāinga, e ho? It's just over by the sports grounds. Ok.
Kei te pēhea koe? Oh, kei te ngenge. Been trying to finish an assignment. It's due tomorrow. Ah, are you a student then? Yeah, ai. Why's that? You can get a student discount. Oh cool, alright, well slight change of plans then, we'll stop in at my mate's house first, is that ok? Yep, sweet, kei hea tōna kāinga? Kei Papakura tōna kāinga.
Kei te pai koe e hoa?
Kāore, I just saw my niece off and I miss her already. Oh, poor thing. Kei whe tona kainga?
Kei te Waipounamu tona kainga. My sister moved there last year, so don't see them as much. Oh, I know how you feel, e hoa. I moved there a couple of years ago from Pewhairangi. I have a brother here, though. Oh, that's nice. Kei hea tona kainga? He lives with me, actually.
Auē, and I thought I had problems. Kei hea tōu kāinga? Ah, kei Manurewa tōku kāinga. Ka tipu, ka ora, hū! Coming up next e hoa mā, we've got our iwi dialect segment. Can you remember which iwi is in the limelight this week? Keep watching to find out.
The term Pākūhā is a typical Te Arawa kupu and it refers to in-law to in-law.

Ka tipu, ka ora, hī-Ka tipu, ka ora, hī-.
To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the home page you'll find a link to episodes,

Ōtautahi, Christchurch, Ōtautahi. Kemureti, Cambridge, Kemureti. Pēwhairangi, Bay of Islands, Pēwhairangi. Te Papa Ioea, Palmerston North, Te Papa Ioea. Rohe, district, rohe. Te Ika a Māui, North Island, Te Ika a Māui. Te Waipounamu, South Island, Te Waipounamu. Rakiura, Stewart Island,

Ōtepoti Dunedin Ōtautahi Christchurch Kemureti Cambridge. Pēwhairangi. Bay of Islands. Te Papaioea. Palmerston North. Rohe. District. Rohe. Te Ika a Maui. North Island. Te Ika a Māui. Te Wai Pounamu. South Island. Te Wai Pounamu. Rakiura. Stewart Island. Rakiura. Aotearoa, New Zealand, Aotearoa.
Ka tipu, ka ora, hī! Nau mai, hoki mai.
Welcome to the vocab section, he karema.

Roto, inside, roto. Kemureti, Cambridge, Kemureti. Te Ika a Māui, North Island, Te Ika a Māui. Runga, on, runga. Waho, outside, waho. Rohe, district, rohe. Rakiura, Stewart Island, Rakiura. Raro, under or below, raro.

Tētahi tikanga i tāwāhi mō te ako i tētahi reo e horo ai te mau o te hakahua o taua reo i te akonga, e horo ai hoki te mau o ngā ingoa takiwā o te whenua nō reira taua reo i te akonga, he haka uru i ngā ingoa takiwā nei ki te waiata. Hei tā ngā tohunga mō tēnei mea mō te ako reo, He huarahi tērā e horo ai te mau o ērā mei takono. Nō reira, hakaro ana au tēnā pea ai nei he tikanga pai hoki tēnā mō tātou kōnei te hunga i Aoteroa nei e ako ana i te reo Māori. He haka uru i ngā ingoa Māori o ngā rohe huri noa i Aoteroa ki roto i te waiata. Ka tīmata mai pea i Rakiura, ka neke ake ki Te Waipounamu, ā, ko ētahi o ngā takiwā o reira ko Ōtepoti, ko Ōtautohe, Ōtautahi e mōhio whānuitia nei, ka hakawhiti mai kē i Te Ika-a-Māui, ā, ko Te Papaioiateara, ā, ka haere pene tonu mai, ā, ko Kemureti pea tae noa ki roto o Te Taitokerau i Te Ika-a-Māui nei, ā, ko, ka tae atu ko Pēwhairangi, nā, Huihui katoa enei takiwa ko Aotearoa whanui. Ka tipu, ka ora, hei! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again but this time we'll put the word up on the right hand side of the screen. Here we go!
Tētahi tikanga i tāwāhi mō te ako i tētahi reo e horo ai te mau o te hakahua o taua reo i te akonga. E horo ai hoki te mau o ngā ingoa takiwā o te whenua nō reira taua reo i te akonga he haka uru i ngā ingoa takiwā nei ki te waiata. Ā, hei tā ngā tohunga mō tēnei mea mō te oko, mō te ako reo, he huarahi tērā e horo ai te mau o ērā mea i te akonga. Ā, nō reira, hakaaro ana au tēnā pea āinei he tikanga pai hoki tēnā mō tātū konei te hunga I Aoteroa nei e ako ana i te reo Māori, he haka uru i ngā ingoa Māori o ngā rohe huri noa i Aoteroa ki roto i te waiata. Ka tīmata mai pea i Rakiura, ā, ka neke ake ki Te Waipounamu, ā, ko ētahi o ngā takiwā o reira ko Ōtepoti, ko Ōtautohi, Ōtautahi e mōhio whānuitia nei. Kakawhiti mai ki Te Ika-a-Māui, ā, ko Te Papaioiateara, ā, ka haere te pene tonu mai, ā, ko Kemureti pea tae noa ki roto te Taitokerau i Te Ika-a-Māui nei, ā, ko, ka tae atu ko Pēwhairangi, nā, ā, huihui katoa ēnei takiwā ko Aotearoa whānui.

Kei whea tōu kāinga? Tōku kāinga, e noho ana au i a Enena ki Iki konei kei Te Atatū, engari tōku kāinga kei, kei Hokianga, kei Mitimiti tōku kāinga tino. Ō, ka rawe, ka rawe tō kāinga, kua tae au ki reira, ātaahua.
Kei whea tō kāinga? Tōku kāinga kei Waitākere nei au, kei raro i te ngahere nei. Āe. Ko te huarahi ko Paewai, nei? Paewai. I whakaingoa nge ki te autai a ka mau te wehi ra. A Paewai. Te tohunga o te whutupōro. Ae, ae. Ae, koia. Ko Paewai. Doctor Paewai. Koina i whakaingoa nge taua huarahi ra ki a ia. Koina. He tino tohunga mo te tākaro whutupōro. Tino tohunga mo te tākaro whutupōro. Ae. Ka tipu, ka ora, hī! Well done whanau, now you'll get to see that footage one more time, but when one of our kaumātua use the sentence from today's grammar section, the screen will flash showing that sentence. Take a look and see how many you actually picked out.
Kei whea tōu kāinga? Tōku kāinga, e noho ana au i a Eneina ki, ki konei, ki Te Atatū, engari tōku kāinga. Kei, kei Hokianga, kei Mitimiti tōku kāinga tino. Ka rawe tō kāinga, kua tae au ki reira. Ātaahua.
Kei whia tō kāinga? Tōku kāinga kei Waitākere nei au, kei raro i te ngahere nei. Āe. Ko te huarahi ko Paewai nei. Paewai. I whakaingoa nge ki te autai a ka mau te wehi rā. a Paewai. Te tohunga o te whutupōro. Ae, ae. Ae, koia, ko Paewai. Doctor Paewai. Koina i whakaingoa nei taua huarahi rā ki a ia, koina. Ae, ae. Tino tohunga mō te tākaro whutupōro. Tino tohunga mō te tākaro whutupōro, ae.
Tēnā anō koutou katoa. As the need arises, every language borrows words from other languages that they come into contact with.